वीरता आओर विद्वता लेल मिथिलाक इतिहासमे प्रसिद्ध रहल मधुबनी जिलाक कलुआही प्रखण्ड अन्तर्गत हरिपुर दक्षिण पंचायतके बक्सी टोल गाँव बक्सी टोल आध्यात्मिक कारणसँ वैश्विक पटल पर पुनः स्थापित भऽ रहल अछि जतऽ भारतमे नागमाता मनसा देवीके हरिद्वारके बाद दोसर मन्दिर बनाओल गेल अछि जकर प्रेरणा स्वयं पुरी पीठाधीश्वर निश्चलानन्द सरस्वती जी महाराजके रहनि श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवानक पचहत्तरिम प्राकट्य दिवस एगारह जुलाई दू हजार अठारह कऽ हरिपुर बक्सी टोलमे मनाओल गेल छल।

पैतृक आ जन्मभूमि अछि। गामक उत्तर ई वएह सती माय स्थान अछि जतय निश्चलानन्द सरस्वती महाराजकेँ प्रेरणा भेटल आ ओ ओहि प्रेरणा पर चलि कऽ आदि शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म आ संस्कृति रक्षार्थ भारतकेँ चारू दिशामे स्थापित चारि पीठमे एक पुरी पीठ जे चारू वेदमे प्रथम वेद ऋग्वेद पर आधारित पीठ अछि तकर शंकराचार्य पदपर विभूषित छथि। हुनके प्रेरणासँ बक्सीटोलमे बनल मनसा देवीके भव्य मन्दिर वैश्विक पटलपर बक्सीटोलके स्थापित कऽ रहल अछि। हमर गाम जे अछि से भारत नहि बल्कि विश्व स्तर पर एकटा प्रतिष्ठित गाम भऽ गेल हरिद्वार के बाद मनसा माई के एतऽ जे छै से विराजमान कयल गेलनि हँ तऽ निश्चित रूप से ई भारतीय सनातन परम्परा मे एकटा माइलस्टोन भेलैया आइ मनसा देवी के मंदिर उड़ीसा के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के तर्ज पर बनाओल गेल अछि। उड़ीसा के कुशल कारीगर द्वारा संपूर्ण विधि-विधान स तैयार कएल गेल ई मंदिर उड़ीसा और मिथिला के संयुक्त संस्कृति के प्रतीक अछि, जे अतः आवऽ वला सब के बरबस मन मोहि लैत अछि। ई मंदिरक जे डिजाइन छै से भुवनेश्वर मे जे लिंगराज मंदिर अछि। तकर अनुकृति छै अहाँके जगन्नाथ मन्दिरके झलक सेहो भेटत एहि मन्दिरमे सुन्दर नकाशीवाला तीन शिखरके ई मन्दिर गामसँ उत्तर राघव बाबा सती माया स्थानके बगलमे बनाओल गेल अछि राजा राघव सिंह आओर हुनक संग सती भेल हुनक पत्नी एहि ग्राममे ग्राम देवताके तौर पर पूजल जाइत छथि ई सती स्थान विषहारा मनसा देवी विराजमान छथि एहिठाम पिंड रूपमे बक्सीटोल गामक ग्राम देवता राघव बाबा स्वयं मिथिलापति राजा राघव सिंह छथि देवाधिदेव महादेवके मानस पुत्री होबयसँ विषहारा देवी मनसा कहबैत छथि जे नागमाता छथि नागमाता मनसा के एखन तक भारत में एक मात्र मंदिर देवभूमि हरिद्वार में छल, लेकिन आब हुनक दोसर मंदिर सिद्धभूमि हरिपुर बक्सी टोल में स्थापित भ गेल अछि। ओहि मंदिर में मनसा देवी के भव्यतम प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, स्वयं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी के कर कमल स वैदिक विधि-विधान संग चौबीस मई दू हजार तेईस क कयल गेल। एहि अवसर पर एतय भव्य आयोजन कयल गेल रहय एहि अवसर पर पूरा गाम मे अद्भुत उत्साह अभूतपूर्व उमंग देखल गेल संन्यास ग्रहण करय के बाद प्रथम व शायद अंतिम अवसर छल जे शंकराचार्य अपन पैतृक ग्राम अयलथि आ अतिक नजदीक आबि अपन पैतृक गाम के देखलनि अपन बाल सखा सहपाठी सँ भेँट मुलाकात कएलनि ई गामवला सङ्ग शंकराचार्य निसलानन्द सरस्वती महाराजके जीवन लेल सेहो महत्वपूर्ण अवसर छल सङ्गहि एक सङ्केत सेहो आब ओ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निसलानन्द सरस्वती अपन पैतृक गामके ग्राम देवता प्राङ्गणमे मनसा देवीके प्राण प्रतिष्ठामे आबि बता देलनि जे माता आओर मातृभूमिसँ पैघ नहि कोनो नियम अछि आ नहि कोनो धर्म केओ चाहे कतबो पैघ पद पर किएक नहि हो ओ अपन मातृभूमिसँ सहज स्नेह बन्धनमे बान्हल रहैत अछि शंकराचार्य जी के चारि दिवसीय प्रवास लेल गामक दक्षिण केवटा गामक सीमामे शंकराचार्य आश्रम निर्माण कयल गेल ई वएह स्थान बताओल जाइत अछि जतऽ ओ बचपनमे अपन बाल सखा सबके सङ्ग खेलाइत छलाह ओहि स्थानपर बनल ई शंकराचार्य आश्रम हुनक लाखो भक्त लेल तीर्थ स्थल बनि गेल अछि जतऽ प्रत्येक दिन सैकड़ो संख्यामे लोग आबि रहल अछि दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क मार्गपर कलुआहीसँ दक्षिण एन एच एक सए पाँचसँ महज पाँच सए मीटर दूरीपर अवस्थित मनसा देवी मन्दिर आस्था विश्वासके केन्द्र बनि रहल अछि अछि ई मन्दिर वास्तुकलाके अद्भुत मिश्रण अछि जे तेजीसँ वैश्विक पहचान बनाबयके पथपर अग्रसर अछि